Kawlawseh khuami sin paw cakuat biahmaisa, caṭialtu pawl, cakuatmi Kawlawseh Khrihfabu, caṭial kum AD sawmruk. Kawlawseh khuapi cu Phrygia pengah a ummi a si. Ephesus in nichuahlei ah meng zakhat hrawng a hla, sihmanhsehlaw Hierapolis, Delhi caang hleithum le Laodicea, Delhnih caang khat, Delhi caang ruk he aa neih deuh. Cun Colossae cu chawlehnak zalampi i a ummi a si caah minung tampi nih vawlei hmunzakip in an fuhpatmi khuapi a si. Paul cu Kolose khua zong a phan bal lo nain Bawipa nih Kolose le Laodisia dalhnih changlei khat ah Khrihfabu a dirh hna. Khrihfabu dirhtu hna hi Efesus i chawleh ah a rami Kolose mi hna nih Paul thawngṭha chimmi kha an theih i cu hna nih cun khua i an va kir tikah Khrihfabu an va dirh. Epapras dal khat caang sarih, caang riat, dal li caang hleihnih, caang hleithum, Timote dal khat caang khat le Archippus dal li caang hleisarih, Hna cu voi tam nawn Kolose ah rianṭuannak caan an ngei. Cu lioah cun Arkhippas cu Kolose i Filemon inn i aa pumi Khrihfabu pastor a rak si. Paul thonginn i a um lioah Dalli caang thum, caang hra, caang hleiriat, Epaphras nih Kolose Khrihfabu thawngpang kha a rak chimh, dal khat caang riat. Kolose zumtu hna cu an ṭhang ngai ko nain cawnpiaknak hmaanlo nih buainak tampi a rak chuahter. Cu cawnpiaknak hmaanlo nih fakpi in a kalpimi cu biaknak le tuahsernak dal hnih caang hleiruk, vanmi biak, dal hnih caang hleiriat, biathli hngalhnak, dal hnih caanghlei riat le caanghlei kua le pumhremnak hna hi an si. Dal hnih caang kul in caang kul le caang thum. Cucaah zumtu nih Khrih hi an nunnak ah pakhatnak i an chiah khawh nakhnga Paul nih hi cakuat hi AD sawmruk ah a rak ṭialmi a si. Tacitus le Onesimus sinin hi ca hi a kuat hna: Dalli caang sarih in caang kua, Kolose cakuat i cawnpiaknak le Ephesus cakuat i cawnpiaknak hna hi an i lo ngaingai. A hleiin Dal thum in dal li chung bia, a chung bia lawng si loin a caṭial ning zong an i lo ngaingai. A hmasa bik dal hnih chungah biatak cawnpiaknak kan hmu i a hnu dal hnih chungah cu biatak i nunpinak kong kha a kan hmuhsak. A hmasa dal hnih chungah Khrih zeizong vialte nakin Cungnung Bik a sinak kha kan hmuh i a hnu dal hnih chungah zumtu nitin kan nunnak ah Khrih nih zei sullam dah a ngeih awk a si kha a fianter. Kolose cakuat le Efesus cakuat hi aa lawhnak tampi um hmanh sehlaw aa dannak zong tampi a um. Efesus cakuat nih Khrihfabu pum a sinak kha a langhter i Koloses cakuatu nih cun Khrih cu Khrihfabu lu a sinak kha a langhter. Dalkhat caang hleiriat. Zeicah tiah amah cu thihnak in a tho ṭhanmi Bawipa a si caah zeizong vialte cung i lu bik a sinak cu a si. Cucaah kannih zumtu caah cun Khrih cu kan nunnak dalthum cang li a si. Khrih cu khamhnak kan co ah khan kan ngei i zumtu kan si bantukin a chungah kan nung dal hnih cang ruk. Cucaah a sinak le a tuahmi ruangah Khrih nih kan nunnak ah hmunsang bik a co awk a si. Dalkhatnak Biakchawnhnak Pathian duhnak in Jesuh Khrih apostle keimah Paul le kan unau Timote nih Kolose khua ah a ummi Khrih ah mithiang le zumhtlak unau hna nan sinah ca kan in kuat hna. Pathian kan Pa le Bawi Jesuh Khrih vel le daihnak cu nan cungah um ko seh. Khrih cung i an zumhnak. Kan Bawipa Jesuh Khrih i a Pa le Pathian sinah lunglawmhnak kan chim i nan caah thla kan in campiak zungzal hna. Khrih Jesuh i nan zumhnak le mithiang vialte nan dawt hnanak kan theih cangka in thla kan in campiak zungzal hna. Cucu van ah ruahchannak chiahpiak nan si caah khan a si. Cu ruahchannak cu a hlan ah thawngṭha biatak bia in nan rak theih cangmi kha a si. Cu bia cu nan sinah a phan i Pathian vel kha biatak in nan theih i nan hngalh ni thawk in Nan lakah thei a tlai bantukin vawlei dihlak zongah a phan i thei a tlai ve. Cucu Ephafras sinin nan rak cawn i amah cu kan dawtmi sal hawi, nanmah aiah zumhtlak Khrih rianṭuantu a si i Amah nih cun thlarau in dawtnak nan ngeihmi kha kan sinah a rak kan thanh. Cu ruangah cun kanmah zong nih nan kong kan theih ni thawkin nan caah dong loin thla kan cam i fimnak vialte le thlarau hngalhfiannak vialte he a duhnak hngalhnak in nan khah nakhnga kan hal. Cucu Bawipa he aa tlakmi nunzia nan ngei i amah lungtong tein rian ṭha in thei a tlaimi nan si i Pathian hngalhnak ah nan ṭhan khawh nakhnga caah a si. Lawmhnak he lungsau le thinfualnak vialte nan ngeih khawh nakhnga a sunpar huham ṭhawnnak in a rami ṭhawnnak vialte he in ṭhawnter ko hna seh. Ceunak chungah mithiang hna roco ve awkah aa tlak in a kan sertu pa cu lawm ko u. A muimi huham ṭhawnnak chung khan a kan chuah i a dawtmi Fapa Pennak chungah a kan ṭhial. Fapa ahcun a thisen thawngin tlanhnak sual ngaihthiamnak cu kan hmuh. Khrih Cungnung Bik Amah cu hmuh khawh lomi Pathian muisam sermi vialte lakah fater kha a si. Cucaah van i a ummi thil si hna seh, vawlei i a ummi thil si hna seh, hmuh khawhmi le hmuh khawh lomi siangpahrang ṭhutden le bawi sinak Uktu hna le nawlngeihnak hna hi amah thawngin ser dihmi an si. Zeizong vialte hi amah thawngin sermi an si i amah caah an si. Amah cu zeizong vialte hlanah a rak um cang i amah cungah cun zeizong vialte cu hmunkhat ah an i funtom. Cun amah cu takpum, Khrihfabu i a lu kha a si, hramthawknak a si i zeizong vialte lakah Cungnung Bik a si nakhnga mithi hna lakah fater a si, zeicahtiah amah ah Pathian sinak tling tein a um cu Pa duhnak a si. Amah kraws thisen thawngin remnak a ser i Amah thawngin vawlei i a ummi thil vialte sinah seh, van i a ummi thil vialte sinah seh, zeizong vialte he remdaihnak a ser kha pa duhnak cu a si. Cun nannih a hlanah aa ṭhenmi le Ṭhatlonak a tuah i thinlung in ral a rak simi hna cu atu ah a thihnak thawngin a taksa pum chungah an remter cang hna i cucu a hmaiah thiangte le soi awk um lo te le mawhchiat awk um lo tein aan pekchanh hna nakhnga caah a si. Cun nan zumhnak kha nan i tlaih zungzal. Hram nan bunh i fek tein nan dir ahcun nan rak theih cangmi thawngṭha ruahchannak khan zeihmanh nih aan ṭhial kho hna lai lo. Cu thawngṭha cu vanrang toi sermi thil vialte sinah phuan a si cang i keimah Paul hi cu thawngṭha rianṭuantu cu ka si. fek tein dir ko u. Nan ca i ka temhtuarnak ah hin ka lung aa lawm ko. Cun Khrih nih a pum a simi Khrihfabu ruangah a temhtuarnak i a chambaumi kha ka taksa in ka tlinter. Pathian bia cu tlinter awkah Pathian nih nanmah caah rian a ka pek bantukin Khrihfabu rianṭuantu ka si. Cu biathli cu kum tampi le chan tampi chung thuh a rak si. Sihmanhsehlaw atu cu a mithiang hna sinah phuan a si cang. Jentail mi hna lak i a mithiang hna sinah a rum tukmi sunparnak biathli hngalhter kha Pathian nih a duhmi a si. Cucu nan chungah a ummi Khrih sunpa ruahchannak kha a si. Khrih Jesuh chungah mi kip kha mitling sinak he kan pekchanh khawh hna nakhnga Amah kong cu kan phuan i mi kip kha ralrinnak kan pek hna i fimnak dihlak in kan cawnpiak hna. Ka chungah ṭhawng tuk in a ṭuanmi amah rianṭuannak thawngin kaa zuam i cu rian cu a dongh tiangin kei zong nih ka ṭuan ve. Dal hnihnak, fimnak nakin Khrih Jesuh. Cucaah nanmah caah le Laodisia i a ummi hna caah le taksa in ka muihmai a ka hmu bal lomi hna caah zeitluk in dah harnak ka ton ti kha hngalhter kan duh hna. Cuticun Pathian nih An lungthin kha a ṭhawnter i dawtnak in an i fumtom khawh nakhnga caah le Pa le Khrih ta a simi Pathian biathli hngalhnak le fiannak in a rami hnangamnak tling i a rumnak vialte kha an ngeih khawh lai. Khrih chungah cun fimnak le hngalhnak chawkhon vialte cu thuh in a um. Atu i hi bia ka chimnak cu ahohmanh nih lemsawinak bia in an in hlen sual hna nakhnga lo caah a si. Cucaah pumsa in nan sinah um hmanh hlah ning law thlarau in kan umpi hna i Khrih chungah Nan zumhfelnak le ningcang tein nan um ka hmuh i ka lung aa lawm. Cucaah Khrih Jesuh Bawipa cu nan rak cohlan cang bantukin amah chungah cun nung ko u. Amah chungah cun hramthukpi in thla u law ṭhangchin ko u. Cun zumhnak ah fek u law cawnpiak Nan rak si cang bantuk khan lunglawmhnak he khat u. Ralring in um ko u. Ahohmanh nih philosophy le lihro in in hleng hna hlah seh. Cu hna cu Khrih cawnpiaknak si loin vawlei kalpi ning le minung rophung ning tu in an si. Zeicahtiah Amah chungah cun Pathian sinak kha tling tein a pum ningpi in khua a sa. Cun nannih zong amah chungah cun nan tlam a tlin cikcek i amah cu uktu hna le nawlngeihnak dihlak i an lu cu a si. Khrih cuarpartannak in taksa sualnak kha nan pum khan tanpiak nan si cang. Cucaah kut in tuah lomi cuarpar tannak in amah chungah cuarpar tan nan si cang. Baptisma nan innak ah khan amah he vuiṭi nan si i thihnak in a thawhtertu Pathian rianṭuannak nan zumhnak thawngin mithi hna lakin thawhter ṭhan nan si ve. Cun nannih nan nawlbuarnak ah le nan taksa cuarpartan lonak ah a thi cangmi hna cu amah he hmunkhat te ah an nunter cang hna i nan nawlbuarnak vialte kha ngaihthiam nan si cang. Kan ral a simi kanmah ralchanh in ṭialmi biakhiahnak kha a kan hnawhpiak dih cang, cun cross ah a khenhchihnak in a kan lakpiak dih cang. Uknak vialte le huhamṭhawnnak kha hriam ngei loin a tuah dih hna, zapi hmaiah a phozar hna, cross ah a tei dih cikcek hna. Cucaah ei le din kongah siseh, puai, Thla thar le Sabbath kongah siseh, ahohmanh nih bia in ceih hna hlah seh, kha thil hna kha cu hmailei i a ra te laimi thil hna i muithlam kha an si. Sihmanhsehlaw a taktak cu Khrih tu kha a si. I toidorter chomnak ah Aa nuam i vanmi a biami ahohmanh nih nan ṭuanman laksawng kha in sunghter hna hlah seh. A hmuh bal lomi thil chungah luhpi aan timh hna i a taksa ruahnak ah zeihmanh lo ah aa porhlaw. Cu bantuk mi hna nih cun lu kha fek tein an i tlaih lo. Lu sin cun pum vialte cu hliahcang le thahri hna nih an cawm i an funtomnak thawngin Pathian sinin a rami ṭhannak he khan a ṭhang. Phungphai chungin luatnak Cucaah vawlei kal ning hrampi khan Khrih he nan thihṭi cang ahcun zeicahdah vawlei i a nungmi bantuk cun nanmah le nanmah cu tawng hlah, tep hlah, tlai hlah timi phungphai Cu phungphai hna cu hman an si cangka in an rawk colh dih ko. Minung nawlpek le cawnpiaknak tangah cun nan i pumpek ṭheo rih kun. Hi thil hna hi hnekchom biaknak, i toidorter chomnak le takpum zeirel lonak hna ahcun fim ngai in an lang taktak ko. Sihmanhsehlaw Pumsa duhnak tei khawhnak ahcun santlaihnak zeihmanh an ngei lo. Dalthumnak, tharchuahmi hngalhnak. Cuti i Khrih he thawhter cangmi nan si ahcun Pathian orhlei kam i Khrih a ṭhutnak cunglei thil tu kha kawl hna u. Nan lungthin kha cunglei thil tu ah Chia u law vawlei thil ah chia hlah u; zeicahtiah nannih cu nan thi cang, cun nan nunnak cu Khrih he Pathian chungah thuh a si cang. Cun kan nunnak a simi Khrih cu a langh te tikah Nannih zong amah he sunparnak in nan lang ve te lai. Cucaah vawlei ah a ummi nan pum ṭengnge duhnak, nu le pa sualnak, thurhnomhnak, pumsa duhnak, thil ṭhalo duhnak le siasal biaknak a simi hakkauhnak hna kha that hna u. Hi bantuk thil hna ruangah hin nawlngai lomi hna cungah Pathian thinhunnak kha a tlung lai. Anmah lak i nan rak tlon len lioah khan cun cu thil hna chungah nan rak nung. Sihmanhsehlaw atu cu thinhunnak, thinlinhnak, Ṭhatlonak le mi thangchiatnak hna zong kha ngol cang hna u law nan hmurka in holh thurhnawm chuahter hlah u. Pakhat le pakhat i hleng ti hlah u, zeicahtiah minung hlun kha a tuahsernak he khan nan i phoih cang i amah a sertu mui loin hngalhnak ah thar chuah cangmi methar sinak tu kha nan i hruk cang. Cu ahcun Greek le Jew, Juarpartan le Juarpartan lo, Barbarian, Scythian, sal le miluat ti a um lo. Sihmanhsehlaw Khrih cu zeizong vialte ah zeizong vialte a si. Cucaah Pathian mithim A thiangmi le dawtmi nan si bantukin zaangfahnak, zawnruahnak, toidornak, lungnemnak le lungsaunak khan i thuam ko u. Pakhat le pakhat kha i ing u law i ngaithiam ko u. Pakhat khat nih midang cungah lungtlinlonak a ngeih ahcun Khrih nih aan ngaihthiam hna bantukin i ngaithiam ve u. Cu thil vialte pinah tlamtlinnak vialte a funtomtu dawtnak khan i thuam u. Cun pum pakhat chungah kawh nan si bantukin nan lungthin kha Pathian daihnak nih uk ko seh. Cun i lawm ko u. Khrih bia kha nan cungah fimnak vialte he rum ngaiin um ko seh. Sam hla le hlapi le Thlarau hla hna in pakhat le pakhat kha i cawnpiak u law i chimhring hna u. Nan lungthin in Bawipa sinah velngeihnak he hla sa ko u. Cun bia in siseh, tuahsernak in siseh, nan tuahmi thil paohpaoh kha Bawipa Jesuh min in tuah dih ko hna u. Amah thawng cun Pa Pathian sinah lunglawmhnak bia chim ko u. Khrihfa innchungkhar Nupi le hna, hihi Bawipa he aa tlakmi a si bantukin nan vale nawl kha ngai ko hna u. Vale hna, nan nupile kha daw hna u law an cungah puar hrang hlah u. Fale hna zeithil kong paoh ah nan nu le nan pa nawl kha ngai hna u, zeicahtiah cucu Bawipa duhmi a si. Pale hna, nan fale kha an thinhunter hna hlah u, an tha a chia sual lai. Salle hna, zeithil kong paoh ah taksa lei in nan bawile kha an nawl va ngai ko hna u. Hmuh lio rianṭuannak in mi lungton aa zuammi lawng si loin Pathian ṭihzahnak le lungthin tak tein nawl a ngaimi va si ko u. Cun zeithil paoh nan tuah ah minung caah si loin Bawipa caah kan tuah ti lungput he lungthin tak tein tuah ko u. Bawipa sinin ro, Ṭuanman laksawng nan hmuh te lai kha hngal ko u; zeicahtiah a rian nan ṭuanpiakmi cu Bawi Khrih kha pei a si cu. Sihmanhsehlaw palhnak a tuahmi nih a tuahmi palhnak man kha a hmuh ko lai, cun thleidannak zeihmanh a um lo. Dal linak: Bawi le hna, nannih zong van ah bawi nan ngeih ve kha nan hngalh bantukin nan salle kha a hmaanmi le a dingmi kha pe hna u. Chimhhrinnak: Biatak tein thlacam kha ngol hlah u law lunglawmhnak he hriphrio tein um ko u. Pathian nih a bia caah innka a kan hunpiak i atu ah cikcin he ka um hnawhphahmi Khrih biathli cu ka phuan khawh nakhnga thla ka campiak ve u. Cuticun ka chim ding a si bantukin Khrih biathli cu ka fianter lai. Lenglei mi hna sinah fim tein nung u law caan kha ṭha tein hmang hna u. Mikip kha zeitindah bia kan leh hna lai ti nan hngalh khawh nakhnga nan biachim kha thlum-al in velngeihnak he chim zungzal ko u. A hnubik biakchawnhnak Dawtmi unau, zumhtlak rianṭuantu le Bawipa ah ka sal hawi a simi Tachikas nih Keimah kong cu aan chimh dih te ko hna lai. Zei nan lawh kha an hngalh hna i nan thinlung kha an hnemh hna nakhnga amah cu nan sinah ka rak thlah. A sinah zumtlak le dawtmi unau, nanmah lak i pakhat a simi Onesimas zong kha nan sinah ka rak thlah chap. Anmah nih cun, Hika i a cangmi thil vialte kha an in chim dih ko hna lai. Ka thongtlakpi hawi Aristarchus nih Barnabas tupa Mark he nan sin i a rat ahcun rak conglawmh te u tiah amah kongah ka rak in chimmi hna kha nan rak theih cang. An biakchawnh hna. Cun Justus ti zongin an kawhmi Jesuh nih aan biakchawnh hna, cuarpartanmi hna lakah hi hna lawnglawng hi Pathian pannak caah ka rianṭuanpi hawi an si i an ka hnemh taktak ko. Nanmah lak i pakhat a simi Khrih sal Epaphras nih aan biakchawnh hna. Pathian duhnak vialte chungah mitling le fiannak tlamtling he nan dir khawh nakhnga teima tein thla an campiak zungzal hna. Nanmah caah siseh, Laodisia le Hieraples ah a ummi hna caah siseh, zawnruahnak nganpi a ngeih kha keimah hrimhrim nih tehte ka khaan khawh. Dawtmi sibawi Luke le Demas zong nih an in biakchawnh hna. Laodisia ah a ummi unau le Nimfas le a inn ah aa pummi Khrihfabu kha rak ka biakchawnhpiak hna u. Donghnak biaca le thluachuah peknak. Cun hi cakuat hi nanmah lak i nan rel dih tikah Laodisia i a ummi Khrihfabu zong kha rak relter ve hna u. Cu bantuk ṭhiamṭhiam cun Laodisia khua cakuat zong kha rak rel ve u. Cun Artipharas kha Bawipa sinin a hmuhmi rian kha a tlam a tlinh khawh nakhnga rak i ralring ko seh tiah rak chim u. Keimah Paul hrimhrim nih hi biakchawnhnak hi ka kut in ka ṭial. Ka cikcin kha rak philh hlah u, nan sinah velngeihnak cu um ko seh. Amen.